Va cam hlah u. Annih nih cun mi nih kan hmu hna seh tiin pumhnak inn chung i dir riangmang i cam le satang lam lennak i tonnak i cam kha a duh. Tipil hlah u, annih cu an rak sawm kha tling tein an hmuh cang. Sihmanhsehlaw nannih cu thla na cam tikah Nan innkhaan chungah va lut ulaw innka kua khan um ulaw cucun hmuh khawh lomi nan Pathian khan nan Pathian sinah khan va cam u. Cun a thli tein nan tuahmi a hmutu nan Pa nih khan laksawng cu an pek hna lai. Thla nan cam tikah Pathian bia lomi nih Luka thawngṭha dal he khin caan ruai ka rel lai. Luka thawngṭha dal he khin caan ruai ka rel lai. Anmah kha kan ṭha tiah aa ruat i midang vialte kha zei a rel lomi hna sinah Jesuh nih i tahchunhnak bia hi a chim. Mi pahnih cu biakinn i thlacam awkah an hung kal. Pakhat pa cu Farasi mi a si i a dang cu ngunkhuai hnawltu a si. Farasi pa cu a dir i hi bantukin thla a cam, Maw Pathian, kei cu midang bantukin ha ka kaumi ti a chimmi nulepa sualnak ka tuahmi ka si lo caah nangmah cu kan lawmh. Cun khi ngunkhuai khawltu pa bantuk zong khi si lo caah kan rak fawn. Zarhkhat chungah voihnih lengmang rawn ka kul i chawva ka hmumi vialte thilral chekkhat kan pek tiah a ti. Sihmanhsehlaw ngunkhuai khawl pumpa cu lamla tiah khin a dir i vawlei hmanh zoh ngam loin a tlang aa cung i Maw Pathian, kei misual cungah hin zaangfahnak ngei ko tiah a ti. Hihi kan chimh hna,

A pakhatnak zeidah a si tiah cun biakinn nan cawk dingmi hi si. Kan nu December ni sawmthum ni khat zaan ka phan kumhlun lio ah khan ni kum lio khan an i ko si kha zaan te khan nan ka chimh cang i biakinn cawk kan duh ee tinglei kua in nan ti tinglei kua kha tam thum lo ah ka ruat zeicahtiah kan ni Khrihfabu hna cu tin khat lo in kan cawk i hi tluk kha cu sanaisai lo ee asinain a cui tinglei kua cu tin a nunmi khawh ma

a khat. I tuk in ṭha pinak Pathian nih a kan pek hi khuaruahhar ngaingai a si. Laimi thawh lomi nih bantuk in ṭhan ah kan caw kho lai ti kan ruah lio ruangah atu bantuk in kan caw khawh taktak ding ahcun ka chimh lengmang lai. Hi hna biakinn khi ka kal lio ah minun thutmi a si ti kha ka va chim ve lengmang ding a si ti kha lungrawmnak pakhat chim ka duh. A pahnihnak ah nizan ah Daina nu le pa inn ah thla kan cam i cu thla kan camnak ah cun an nu nih Daina nu nih bia chimmi cu tukum cu mission ca hin voi ngai thawlam kan thawh lai tiah kan i kam cang a ti thla kan cam piak kan thawh khawh nakhnga a ti talung ah chuakmi cu nikum ah khan ICBM nih atu dan hra ka tonnak in US dollar thong kul le thong ngai in uk phu khua ah biakhat kan sak i ai no ngai te le a no tuk i ka lung a chuak cu dai nanu le pa nih hin biakinn pakhat sa ko na se lo e kum khat ah an i kuat lengmang mi a va di ko nak chan cu an an nun chung ah hi biakinn te hi dainanu le pa nih kan sak piak mi edilei te a um mi dainanu le pa nih kan sak piak te si ti kha zapi zong nih kan theihma a ṭha tuk hnga ti kha ka chimh hna. Ka chimh hna tikah an lung a tho ngai lai. Keimah ka ruahnak ahcun biakinn dawhte pakhat hi Australia dollar in cun thongra le thongleng a kal phaisa thaw lai tiah ka zumh. ICBM nih kan sakmi tluk rih ka ti a hau lem lo. Cucaah cun sa kho u law tiah ka ti. A thlan ah ka cam kho ne lo. Cucu sak khawh kan i zuam ko hnga an ti i biakamnak min cu kan thu ve rih lo hoi in sinain biakinn an cawk khawh si ahcun an sak ve te ko lai ti hi ka zumh nakha ca khan anmah ca zong kan thla cam law Australia ka hon mi mino hawi lawng si loin pa pawl he kan ruahmannak zongah thil tampi Pathian nih rian a ṭuan ti kan hmuh caah ka lunglamnak kha phuang loin kan tho ve lo i nan sinah cu bantuk te cu ka van tuan. Tuzan ah ka rel mi Baibal caan kha ka rel bak in nan lung a piah ko lai dah tiah ka ruah. Bawi Jesuh Khrih nih bia a kan cah ta ṭung i kan zulh bal lomi Baibal caan a si. Le ka thin zong hang ngai. Keimah zong nih hin zulh lo in ka um lengmang le zeicahdah mi kan zulh lo ti hi ka ruat thiam manh. Bawi Jesuh nih a timi cu pumhnak inn le zatlang ram ah mi hmuhnak ah thla ka cam hlah u ti si. Thang pin ka cam hlah u ti si. Zeicahtiah annih cu mi nih ka hmu hna seh, ka thlacammi thei hna seh ti an duh caah an cangmi si i an cangmi kha annih cu pek an si cang a ti. Zeicahtiah mi hmuh kha an duh caah mi nih an hmuh ko cang hna cu. Aw thangpi cam i mi nih thei hna seh ti an duh caah mi nih cun an theih ko cang hna cu. Sihmanhsehlaw nannih cu innkhan chungah va lut u law vai hen khum u law nanmah tilawng thla na cam tikah mithmuh lo Pathian nih nan thlacamnak kha a ngaih lai. Kannih tu cu si lo biakinn chung pakah tha taktak in pilpit cung tiva zong tu nih kan cam kho rak tuah tawnmi cu ti lo ṭhalo le kan cam cio. A ti ṭhan rihmi cu thlan an cam tikah a zum lotu hna bantukin saupi va cam hlah kan bia a sau ruangah Pathian nih a ngaih deuh lai tiah ruat hlah u zeicahtiah vancung khua a ummi na pa nih cun nan cam hlan in nan herhmi kha a hngalh ko kan cam hlan in kan herhmi kha a hngalh ko hna cun kan cam ciammam le sau tak

So kan nu zar in kan chim sual si le kumthar zar in kan chim sual si le ka ngaithiam u ngaihtik le in thlacamnak kong si ka le ni wa ka hawi pa um cu in thatak kan to ka zung som ko kum thum chung kum ah khan America ni se ka di in Koram ah ka tluk le Renguna hai pak ti bi kan ko a hung ka le Renguna ka chel vela a ti zin tin na chel lai ti ka in ka le myo ka in ka zor lai ti

Tiksuak cu tu tam deuh lo maw ka ti. A tam ko. Sinah ka thil a thak cang lai. Zapi nih teh tik zeizat man a sian ti ka ti le tingul man sian ti. A hotel nih an in hal maw ka ti le a kan pa nih tingul le tikhat in a ka hen cuahmah lio si ti. Cu si ahcun ting sawm thum na manh la lo tingul le tikhat na manh te la. Ziah a ti nangmah lawng nih tingsawm thum hman ding thla na cam hna lo cu te an caw duhtu pa zong nih cun tingkul le tingkhat i cawk khawhnak ding cu mi thla cam ve la cu thla cam cio cio ah tingkul le tingkhat i a cammi pa thlacamnak pei Pathian nih cun ngai deuh lai cu zapi nih pei tingkul le tingkul ngan a si ti pei cu ti kha cucu ka rak ti le a zuar taktak ah tingkul le tingkul a um tingsawm thum Pathian sin thla kan cam tikah hin kanmah duhnak rumbel kan cam tikah Bawi Jesuh Khrih nih thlacamnak kong a kan chimhmi sau tak i cam kha kan in kan rak tikah a si kho lo. A si ko lo ka ti tikah Pathian nih a ngai lo ka ti duhnak si lo. Thla kan camnak kong hi Jesuh a kan chimhmi kan ngai lo ka ti duhnak si. Salmon lim nih a chim cu, Last year ah MIT siangah atu Sahrang Nun ka timi cu MIT principal pa Cho Jipa khi principal a si hlan professor lo kan ṭuan lio ah khan Lazio ah MIT fan pawl ah Karen pawl Lazio ah khan GUN nei an va kai cu an va kai le zatpini zing pup chim lai ah Karen tarpa pakhat ṭhan cam ter dih Thla an camter le a cangka cu kan mit kan i hu dih le mi mit thleima tiang a cang ah kan cel ti lo le kan mit kha fa ai thim cang le karen hol le kan thei chung lo ti lai hol in cam sel pun dang zei kong ma ma cam ti kan ti lo le kan mit kan i au le mai chi se hak se pawl lai pawl ka chin pawl chu kan i zau le kan ni viang na ti zet ka sam deu min na ti ka kan i viang ti cho

Bawi Jesuh Khrih a kan cawnpiakmi hi a vai thanchia. Nan thlacam a sau ruang ah Pathian nih an ngaihli hna lai lo a ti ko nain kan ning paoh a saule paoh hi a si rua tu kan ruah le kan Laimi nih hin nu bu pawl rawl thlacam tiang an tuah a tha thlacam cu tha ka ti lo mu thlacam a sual tiang a ti tiang ka ti lai lo ci kan cam ning tu ka ti mi si

le duhnak kan ngeihnak cung ko nain Bawi Jesuh Khrih nih thlacam kan tangmi cu ai khat rua lo tiah ka ruah. A kan ngeih hlan lo thla kan cam la kan timi zong hi kan palh rua tiah ka ruah. Paul thla cangmi cu a taw ti a si. A pum chungah hling a ummi cu hling cu ka chuahpiak ko tiah voi thum thla ka cam ka ti. a ka chuahpiak lo a ka chuahpiak lo na in ah ka vel hi na ca a za ko a ti thlacam hlawhtling kan timi hi pawl hmanh hi thlacam hlawhtling lo Bawi Jesuh Khrih nih an tam cutia nan ngeih sia cun tlang thial khawh tiah a chim khakha rawlulh thlacam lawngin tiah Laimi khi an ti a si lo rawlulhnak le thlacamnak in ti si thlacam chung in angah rawlulhnak chung in angah ti si asinain ahohmanh nih zumhnak in tangchiat kho kan um rih lo vulei cungah Bawi Jesuh thawk in atu tiangah zumhnak in tangchiat in um rih lo a chim duhmi ai dang ve kan nih cu ka rum lo ka kan tlaih le rawl nu thlacam ah cun kan thial ko la ti in kan tuah pek le ka kha si lo rawl nu thlacam kai dang mu rawl ulnak le thlacamnak ti a ti kha tha te ma lo za rel ti ma du ka ti duhmi cu a tang thial a bifang khat kan lak lo mi kan o ma hi tang cu kan thial kho lai lo a chim duhmi a chim duhmi ka tu za chim ka duhmi si lo Bawi Jesuh zong nih hin a thlacam hlawh a tling ve lo. Kesmani lam chungah thlacam hi cu thlacam ah cun Bawipa ka Pa a si khawh ahcun hi hrai hin ka luatter ko sihmanhsehlaw nangmah nawl siseh cu tlang hnih lawng ah cu cang. Cu hrai cu kan ruatter maw? Ruatter mi hmai tah? A si kho lo tiva cu ah tah. Kanmah zong thla kan cam tikah hin hlawhtling seh ti sau tuk kan cam zongah Pathian nih cun amah lo a ti khawh ko. Jesuh zong a lehmi ahcun amah lo ti pe si ko cu. Paul zong a pum chung i thil ummi cu pei ka chuahpiak a ti le a chuahpiak lo pinah

ka chimtang sei cu ka ngaithiam fawn thlacamnak kong si ca nubu pawl len hal jeni pa nun lian pa thlacam to yu maw tha deuh thlacam sau ti kan kho a ko ka tak ahcun pasau pi ka cham an tha ma lo maw ti kha a chim da ai ruat le a pawm kam nan zau lai ziah pawngkam zong cu hau a pawngkam nan zoh lai ersi tawi te nan cam la ersi a sang nan cam la ti si zei ruangah ti si lai Peter kha Bawi Jesuh Khrih a zoh i ti cung a kal lio ah khan a ti Peter nih Jesuh a zoh bu ah cun a kal thliahmah nak a pawngkam a van zoh i ti a hmuh ah khan cun tlak ai tim ciammam le kha lio ah khan a ti oh bawipa pathian caan ṭha caan sung lo na kan pek ca na min thangṭhatnak um ko seh na pennak tlung cang ko seh hallelujah ti sala tine pe phak ko la cu a ta dem la tine phak ko la cu asinain bawipa kham tuah tiah caan ni te cang le a put cu khi a kham ko cu sa si chen chen mu na cu ca cu ka cang zong ni a to cang a sau cang ko

Kanmah zong hi kanmah te lawng kha i zoh lo in midang sualphawt bu in midang kha hi nih bu in kei cu cheukhat cheukhat tampi ka pe kei cu pastor pia zong ka ngah kei cu amah nakin ka thlarau mi deuh kei cu mino pawl zong hi ka bawmh hna hei ti si ko seh kei cu amah nakin ka piangthar deuh timi lungput in Pathian sinah thla kan cam hi ka Bawi Jesuh Khrih nih a timi cu, A ṭang ai cumi Bawipa, kei misual pa hi ti van lei hmanh zohngam loin a ṭang ai cumi pa tu kha lungrawmhnak he i thaicih ve. Cucaah cu thla kan cam tikah kannih cu midang sual bu in thla kan cam tawn i kanmah lei kan sualnak Cucu zeitindah a langhter tawn tiah cun Bawi Jesuh Khrih nih thlacam a kan fialmi thla kan cam duh taktak a si ahcun na thlacamnak kha na tuah awk a si. Biakinn cawk khawhnak ding ah thla ka cam si ahcun

a pennak tlun ding ah hin zeiti tal na tuah kon maw vancung pennak hi Pathian nih kan thlacamnak loin phunnak a chim se cun kan rian ṭuannak loin tluntermi khi siselaw Jesuh Khrih nih Bawipa thlacamnak a kan chim lai lo Bawipa thlacamnak a kan chim duhnak cu nanmah nih nan tlunter awk a si ti a kan chimh dih tikah na pennak tlung cang ko seh tiah thla a cammi kha a pennak him dingah kan zuam ko seh Cu i zuarlian ṭum loin na pennak tum cang ko seh. Na duhnak cu van cungah tling bantukin leicung zongah tling ve ko seh. A duhnak pakhat hmanh tuah lem ṭung lo. Vancung i tlinmi leicung i tlinh dingah nangmah nih na huam lomi kha midang lawng fial. Bawi Jesuh Khrih nih a ti ṭhanmi cu kha thlacamnak ah a ti ṭhanmi cu mi nih ka cungah tuah hna seh ti na duh bantukin midang cung zongah ka tuah ve ti si. Kannih cu kanmah lawng in mi nih mi hi si hna u sih law midang nih kan si ve hna hlah seh ti lo kan duh cu.

midang a ngai tumi cu tawṭaw siangngakchia lawng nih si lo a saci hrim nih tawṭaw bak si ko ti ko cu nangmah caah cun na chimmi ṭha tuk ko la te midang nih zeitin an ti ve ti kha ruat a si thla kan cam kanmah cang cun kan thlacamnak a ṭha tuk kan ti nain na thlacammi na tuah ṭung lo ahcun midang nih cun na thlacam ṭhawn cu sok ah zei a ṭha hlei lo A Pathian rengreng nih hin Jesuh Khrih rengreng nih pei thlacam ṭhawngmi pa, Farasi pa, a lungthin cu theih tuk ko cu. Na lungthin cu Pathian cu theih tuk ko cu teh. Cucaah cun na biathiam le na thlacam le na, na rawl ulh le sautuk le tat hna na cammi hi a biapi lo. A khan chungah vai thawm u, tuah vai hin kal u, khua va ruat cikcek hnu a thlacam. Vancung khua i ummi kan Pa,

Cucahcun tuzar ah hin ruat ṭhan lengmang u sih ti ka duhmi cu kan Bawipa Jesuh Khrih i thlacamnak a kan timi hi kan tuah dingmi kha kan cam awk a si. Sual ngaihthiamnak na duh taktak ahcun mi sualnak zong ngaihthiam hmasa ve cang. Bawi Jesuh Khrih ah zumhnak taktak na duh i na thlacam si ahcun mi zumhnak zong kha upat ve cang.